Grêt. Diolch i ti, uh, Rhodri, a diolch i Emyr am y cyflwyniad cyntaf. A gai ddiolch yn gyffredinol am y cyfle i gyfrannu at uh, y seminar yma, uh, y bore yma. Dwi'n gobeithio y bydd y sesiwn i yn un buddiol i chi. Um, y fy mwriad i yn yr amser sydd gen i hefo chi'r bore yma ydy ceisio rhoi gogwydd mor ymarferol ag y gallai ar y pwnc. Uh, dwi wedi bod yn ddigon ffodus i gynghori nifer o gyrff sefydliadau unigolion dros y blynyddoedd, gan gynnwys uh, ynglyn â'r safonau llunio polisi yma. A gai ategu ar y dechrau yr hyn ddwedodd y Comisiynydd yn ei chyflwyniad, sef i dynnu sylw at y ffaith bod yna botensial wrth ymwneud â rhai o'r safonau, ac mi fyswn i yn sicr yn tynnu sylw at y safonau llunio polisi yn y cyd-destun yma, bod 'na botensial i fod yn greadigol, a dwi yn sicr yn gweld y potensial i fod yn greadigol wrth geisio meddwl am yr arferion gorau wrth fynd ati i geisio cydymffurfio â'r safonau llunio polisi yma. Felly, be dwi'n obeithio ei wneud wrth i Mina rannu fy sgrin a gan obeithio y bydd y dechnoleg yn gweithio. Mae o weld yn ffafrio ar hyn o bryd. Uh, Dwi'n gobeithio y, y, y, y medrwch i elwa gobeithio o hynny o brofiad sydd gen i o weithio yn y maes yma. Uh, wrth i ni, uh, o bosib, feddwl o'r newydd ynglyn â'r potensial sydd gan y safonau llunio polisi yma i wella safon y penderfyniadau sy'n cael eu gwneud ledled Cymru. Oherwydd un o'r pryderon sydd gen i, falle, ydy nad ydy llawn botensial y safonau llunio polisi yma eto uh, wedi uh, ei wireddu. Felly, trosolwg i chi o'r hyn dwi'n bwriadu i wneud. Mi hoffwn i ddechrau bore yma wrth drafod yr hyn y dwi yn ei gweld ydy'r y tair her bennaf y mae'r safonau llunio polisi yma yn eu cyflwyno i ni fel pobl sydd yn ceisio cydymffurfio â nhw neu'n ceisio gwneud yn siŵr fod uh, cyrff sefydliadau pobl eraill yn cydymffurfio â nhw. Mi wna i siarad rhyw fymryn wedyn ynglyn â beth yn union yda ni, ol, yda ni yn ei olygu wrth sôn am benderfyniad polisi. Menir wedi cyffwrdd ar hwn yn barod. Uh, tydi hwn, a mi wna i ddeud yn, yn blaen o'r dechrau, tydi hwn ddim yn y marn i yn gwestiwn rhwydd. Felly dwi'n gobeithio y gallwn ni fwrw chydig o oleini ar hynny uh, hefo'n gilydd y bore yma. Mi wna i wedyn geisio tynnu'ch sylw chi at bedwar cam hanfodol, hyd y gwela i, a dylid i dilyn wrth geisio mynd ati i gyd-ymffurfio â'r safona yma. Mae yna duedd falle, oherwydd fod y safona yma yn eitha lefel uchel, yn eitha cyffredinol yn y modd y maen nhw wedi i mynegi. Mae yna duedd falle os nad ydy rhywun yn gyfarwydd â'r safonau, i feddwl fod y dasg o geisio cyd-ymffurfio â nhw yn rhyw fynydd enfawr sydd rhaid i ddringo a di rhywun ddim yn rhy siŵr lle i gychwyn. Dwi'n gobeithio medrai symleiddio'r broses i chi drwy dynnu sylw at yr hyn yn y marn i ydy'r pedwar cam hanfodol i'w dilyn, ac os dilynwch i'r camau rheini, yna mae'n debygol iawn y byddwch yn cydymffurfio â'r safonau. Mi wna i sôn wedyn rhyw chydig am y safonau ymgynghori, y gwnaeth Emyr hefyd gyffwrdd â nhw. Sut da ni yn cadw cofnod o'r gwaith yda ni'n ei wneud i geisio cydymffurfio â'r safonau, beth ddylen ni wneud, pa ffurf ddyle'r cofnod a hwnnw i gymryd, ac wedyn mae'n ei orffen drwy grynhoi, falle, uh, be dwi yn ei ystyried ydy'r pum darn o gyngor mwyaf pwysig a'r hoffwn i, i, i chi i, i, i, i cymryd o'r cyflwyniad yma. Felly, mi nes i sôn am y tair her benna. Beth ydy y tair her benna sy'n wynebu y rheini ohona ni sy'n ymwneud â'r safona yma? Yr her gyntaf hyd y gwelai, a fel ddudis i, di hwn ddim yn uh, gwestiwn rhwydd, a os na benderfyniad polisi yn cael ei wneud, Efallai, uh, pa mor rwy'n yn uh, ymgyfarwyddo ei hun ar safonau uh, yn y cychwyn, uh, wedi i'r mesur uh, gael i, i gymeradwyo. Oedd na duedd falle, swn i'n cynnwys fy hun yn hyn o beth, ond na duedd falle i feddwl, wel, beth ydy penderfyniad polisi mewn gwirionedd yn bennaf fydd dogfenna. Dogfenna sydd yn cynnwys uh, y gair polisi yn y teitl yn rhywle, ac felly dyna mwy neu lai ydy hyd a lled y safonau yma. Fel y byddwn ni'n gweld yn ystod y cyflwyniad yma, gobeithio, mae yna lawer iawn mwy i'r uh, diffiniad o benderfyniad polisi na hynny. Ac felly, yr her gynta' yy sy'n ein gwynebu ni ydi gofyn i ni'n hunan, wel ydan ni yn ymwneud â phenderfyniad polisi yy yy o gwbwl yy ynta ydan ni ddim? Yr ail gwestiwn, a ma' hwn eto, 'di o ddim yn gwestiwn rhwydd, beth sy'n ddigonol o safbwynt ystyried yr effeithiau ar y Gymraeg? oherwydd mae'r safonau'n gofyn i ni ystyried yr effeithiau yna. Ond beth yn union mae hynny'n ei olygu? Pa mor bell y sy'n rhaid ni fynd? Pa fath o effeithiau? Uh, beth yn union da ni'n ei olygu wrth uh, roi pwysau ar gyrff i geisio ystyried yr holl effeithiau? A beth fydd y tribiwnlys yn debygol ei ystyried yn ddigonol? Mi wnawn ni uh, drafod hynny. Ac yn ola, yr, yr, yr, y drydedd her, hyd y gwela i, ydy cofnodi'r cydymffurfio. Sut yda ni fel corff sefydliad, sut yda ni yn mynd ati i gofnodi'r cydymffurfio fel yn bod ni yn gallu amddiffyn y modd yda ni wedi mynd ati i geisio cydymffurfio o'r safona os oes yna rhyw fath o her neu gŵyn. Dwi am gychwyn, fodd bynnag, ac eto mi nath Emyr sôn yn, yn, yn ddiddorol iawn am hyn yn ei gyflwyniad o. Un o'r heriau sydd yn codi, fel y dwi wedi grybwyll eisoes, ydy, yn enwedig wrth i ni geisio pennu hyd a lled yr effeithiau ar y Gymraeg. Mae yna her dwi'n credu'n codi oherwydd nad ydy y mesur na'r safonau hyd yma nad ydyn nhw yn cynnig llawer iawn o fanylder i ni ynglŷn â'r hyn ydan ni yn ei olygu wrth gyfeirio at effeithiau ar y defnydd o'r Gymraeg neu ar ar statws y Gymraeg. A pwynt ar y cychwyn, mae'n eitha difyr cymharu'r gyfraith a ble ydan ni o safbwynt y gyfraith uh, uh, o safbwynt y Gymraeg a'r gyfraith amgylcheddol. sydd yn seiliedig yn dal i fod yn drwm iawn ar gyfreithiau Ewropeaidd. Ac un peth sydd yn ddiddorol falle i'w nodi pan mae rhywun yn edrych ar y gyfraith sy'n ymwneud ag asesiadau effaith amgylcheddol, environmental impact assessments, ydy pa mor fanwl ydy'r gyfraith o safbwynt dweud wrth y rheini sy'n gorfod paratoi asesiadau uh, uh, amgylcheddol, beth yn union ydy uh, uh, uh, yr effeithiau neu'r math o effeithiau sydd angen i ystyried. A yn Saesneg yn unig yma y, y, y, y ddeddf yma yn bodoli'n swyddogol. Ond mi welwch chi ar y dudalen yna enghraifft yn unig, mae yna gymalau eraill yn y ddeddf sydd yn cynnig mwy o arweiniad, ond edrychwch er diddordeb mi edrychwch ar yr ymdrech sy'n cael ei wneud i fod yn eitha manwl ar yr hyn ydy ni yn olygu wrth sôn am effeithiau ar yr amgylchedd, y categorïau gwahanol, y mathau gwahanol o fuddiannau y gellir ei effeithio, y buddiannau amgylcheddol. Um, Dwi'n nodi hynny gan uh, awgrymu falle ar y cychwyn, mae un peth i'w ystyried maes o law, a dwi'n gwybod mae yna ddigon o waith i'w wneud eisoes wrth geisio paratoi safonau pellach ac ymwneud â'r safonau sydd gyda ni ar hyn o bryd. Ond un uh, pwnc i'w drafod falle uh, yn y blynyddoedd i ddod wrth i ni'r ddod i'r arfer o'r safonau yma ydy os na ddadl dros ddiwygio y safonau llunio polisi er mwyn gwneud yn gliriach beth yn union yda ni'n ei olygu wrth sôn am effeithiau ar y Gymraeg, ac falle fysa hwnnw yn rhoi chydig o gig ar yr asgwrn ac yn cynnig rhywfaint o gymorth uh, pellach i'r rheini ohono ni sy'n gorfod uh, cydymffurfio â'r safonau hynny. Ond mae Emyr wedi sôn eisoes, mae'r mesur, mae mesur y Gymraeg yn diffinio penderfyniad polisi, ac mae o'n diffinio penderfyniad polisi mewn modd hynod, hynod eang. Mi allech chi ddadla, Peter Syrwyn, falle yn, yn, yn, bod rhyw fymryn yn, yn feirniadol, mi allai rhywun ddadla falle bod y diffiniad mor eang yna mae'n anodd iawn gweld uh, beth yn union ydy uh, hyd a lled uh, uh, y diffiniad, ond nid ydy'n bosib gwneud dadl bod rhan fwyaf o waith sefydliad falle y galle fo uh, uh, syrthio mewn i un neu ddau o'r categorïau yma. Ond dyma'r diffiniad sy'n rhaid i ni uh, uh, uh, weithio ag o'r hyn o bryd. Mae penderfyniad polisi yn benderfyniad gan gorff neu sefydliad ynglyn ag arfer swyddogaethau neu'n benderfyniad ynglyn â chynnal y busnes, the conduct of business, yn, yn Saesneg. Uh, Y pwynt i'w bwysleisio, ac mi oedd hyn, er tegwch, mi oedd hyn yn ddigon clir ar wyneb y mesur, ond falle bod pobl ddim uh, wedi sylweddoli o'r cychwyn cyntaf pa mor eang oedd y diffiniad. Mae'r mesur ei hun yn gwneud yn glir felly oherwydd pa mor eang ydy'r diffiniad. Tydi penderfyniad polisi ddim wedi i gyfyngu i ddogfenna ysgrifenedig uh, yr yda ni wedi arfer i galw yn bolisïau. Ydy mae'r rheini yn sicr yn cael eu cynnwys, ond mae yna lawer iawn mwy i'r diffiniad na hynny. Ond dyna ni faint o gymorth da ni'n gael gan y mesur o safbwynt y diffiniad yma o benderfyniad polisi. Ac falle bod yna sylweddoli wedi bod fod angen chydig bach mwy o gig ar yr asgwrn, oherwydd pan ddoth y rheoliadau wedyn oedd yn cyflwyno y safonau uh, penodol i hunain, mi gethon ni, uh, uh, gawson ni ymdrech i geisio manylu rhywfaint yn fwy ar yr hyn yda ni yn ei olygu wrth gyfeirio at benderfyniad polisi. Ac mae yna fymryn o, o um, newidiadau o un set torioliadau i'r llall wrth uh, gyflwyno rhai o'r enghreifftiau yma. Ond dyma chi yr enghreifftiau creiddiol os hoffwch chi sy'n cael eu cynnig uh, ar draws y rheoliadau. Wrth sôn am benderfyniad polisi, da ni'n sôn am benderfyniadau ynglyn â chynnwys deddfwriaeth, mae hynny'n amlwg yn mynd i fod yn berthnasol i Lywodraeth Cymru, Gweinidogion Cymru'n benodol. Penderfyniadau ynglyn â arfer pwer statudol, roi'n ôl at hwnna, mae hwnna a potensial i fod yn eang iawn. Datganiad polisi, sef yr hyn y bysa ni wedi gymryd yn ganiataol fysa wrth gwrs yn benderfyniad polisi. Mae unrhyw strategaeth sy'n cael ei chyhoeddi neu unrhyw gynllun strategol, mi fydd hwnnw yn benderfyniad polisi. Ac mae unrhyw benderfyniad ynglyn â strwythur mewnol, dyna'r be mae'r yr, yr iaith yma'r rheoliadau ni ddefnyddio, penderfyniadau ynglyn â llywodraethiant mewnol, staffio mewnol ag ati, mi fydd y rheini hefyd yn debygol iawn o fod yn benderfyniadau polisi. Ond dewch i ni roi mymryn mwy o enghreifftiau chi o, o be'n union da ni'n ei olygu wrth sôn am, um, er enghraifft, wedwn ni arfer pwer statudol. Mae hwnna'n swnio'n a'r potensial i fod yn eang iawn yn dydi. Ond rhai enghreifftiau amlwg falle o benderfyniad polisi ble mae corff uh, neu sefydliad yn arfer pwer statudol Mi fydda penderfyniad gan yy gyngor yy lleol i werthu canolfan hamdden, mi fy- mi fydda hwnna yn arfer pŵer statudol o dan y yy un neu fwy o'r deddfa llywod- llywodraeth leol. Penderfyniad i gau ward ysbyty, os o's 'a yy yym y corff perthnasol o fewn y gwasanaeth iechyd yn penderfynu uh, cau ward uh, ysbyty, mi fydda hwnna'n enghraifft o arfer pwer statudol sydd gan y corff hwnnw. Datganiad polisi, hwn di'r un mwyaf rhwydd falle i, i, i'w ddeall, enghreifftiau amlwg yn fan hyn fydde os oes gan gyngor lle o'r polisi o safbwynt enwi strydoedd, enwi lleoedd, enwi tai, enwi eiddo, polisi cyfryngau cymdeithasol, mae rheini wedi dod yn, yn ddigon safonol erbyn hyn. Mae hwnna eto yn enghraifft o ddatganiad polisi, fyddai yn benderfyniad polisi gan y corff yn unol â'r uh, uh, mesur. Strategaeth, hwn eto weddol rhwydd, um, enghreifftiau amlwg o strategaethau uh, fydda yn benderfyniad polisi, cynllun strategol Cymraeg mewn addysg, cynllun datblygu lleol, hwnna'n rhywbeth sy'n berthnasol iawn i fy maes i, yn sicr, does na ddim digon o ddealltwriaeth eto uh, ymysg uh, uh, rheini ohono ni sy'n gweithio yn y maes cynllunio gwlad a thref fod y safonau yn berthnasol i'r broses o baratoi cynllun datblygu lleol, cynllun corfforaethol, uh, enghraifft arall amlwg uh, uh, a chyffredin o strategaeth. A dwi wedi rhoi enghreifftiau eisoes i chi o uh, benderfyniadau polisi yn ymwneud â, a strwythyr mewnol. Mi fyddai fo hefyd yn cynnwys penderfyniadau ynglyn â lleoliad uh, swyddfa, lleoliad gweithwyr uh, ag ati. Un o'r pethau ydw i wedi weld yn codi neu un o'r arferion y dwi 'di weld yn codi yn y gwaith sydd eisoes yn cael ei wneud ar benderfyniadau llunio polisi, ac mae o uh, i weld uh, hefyd yng ngwaith y rheini sy'n ceisio cyd-ymffurfio a, a, a safonau y llunio polisi, ydy mae yna weithiau ymdrech i wahaniaethu rhwng penderfyniad polisi a beth sy'n cael ei alw'n benderfyniad gweithredol neu operational decision. Ac felly, y ddadl yn aml fydd, wel, di hwn ddim yn benderfyniad polisi, oherwydd rhywbeth lefel uchel ydy penderfyniad polisi. Da ni yn y fan hyn yn gwneud penderfyniad mewn achos unigol, um, achos unigryw, um, penderfyniad gweithredol uh, ar gyfer un set o amgylchiadau ydy hwn. Dio ddim yn rhywbeth sydd yn ddigon cyffredinol i natur i gael ei ystyried yn benderfyniad polisi. Ond un peth fyddwn ni'n ei weld ac yn ei ddysgu, uh, dwi'n siŵr o gyflwyniad uh, uh, Fflur a Siôn, wrth iddyn nhw edrych yn benodol ar yr achos oedd yn ymwneud â chyngor uh, Sir Abertawe, uh, uh, uh, chyngor Abertawe. Um, oedd yy pa mor anodd ydi hi i benderfynu a ydi rywbeth yn benderfyniad polisi wrth ddibynnu ar yy cysyniad yma o ddiffinio rhwng penderfyniad polisi a yy penderfyniad gweithredol yn unig. Mi oedd 'na, fel y clywon ni maes o law, mi oedd 'na ddadl yn y marn i ddigon parchus yn achos Cyngor Abertawe. Mae rhyw fath o benderfyniad gweithredol oedd yn cael ei wneud yn yr achos yna, oherwydd mae penderfyniad yn ymwneud â uh, un set penodol amgylchiadau oedd o, penderfyniad mewn un achos penodol. A felly yn reddfol, mi oedd na ddadl barchus dwi'n credu yn yr, yn yr achos yna, yn reddfol, doedd o rwsyd ddim yn teimlo fel penderfyniad polisi, ond eto, ni wnaeth y tribiwnlys gyntuno yn gywir yn y marn i yn y pen draw hefo'r Comisiynydd i fod o'n benderfyniad polisi. A'r rheswm y y roedd o'n benderfyniad polisi, mae'n mynd nôl i ba mor eang ydy'r diffiniad o benderfyniad polisi yn y mesur. A'r pryder sydd gen i ydy, mewn nifer digon parchus o achosion, Dwi'n siŵr y fod y diffiniad yma rhwng penderfyniad polisi a phenderfyniad gweithredol, mi fydd o'n yn ddigon da i roi'r ateb yn rhwydd i rywun ynglyn â di rhywbeth yn benderfyniad polisi a'i peidio. Ond mae achos Cyngor Abertawe, uh, dwi'n credu, yn enghraifft o uh, ba mor annigonol yn y marn i ydy'r cysyniad yma o wahaniaethu rhwng penderfyniad polisi a pholisi gweithredol. Uh, os ydy natur y penderfyniad yn un ar un olwg falle nad sydd yn ddigon cyffredinol i natur i gael ei ystyried yn arferol yn beth byddai rwy'n yn ei ystyried yn benderfyniad polisi. Ac felly, yr hyn hoffwn i, i, i, i gynnig bore yma ydy, yn hytrach na gofyn wel ydan ni'n ymwneud â phenderfyniad polisi neu phenderfyniad gweithredol. Dwi'n credu na cwestiwn gwell i'w ofyn, ac mae hyn yn gyfan gwbl gyson â phenderfyniad y tribiwnlys yn achor Cyngor Abertawe, a hefyd y modd y gwnaeth y Comisiynydd gyflwyno uh, uh, i dadl, neu i ddadl bryd hynny, yn gelfydd gerbron y tribiwnlys, ydy gofyn, os na bolisi eisoes yn bodoli sy'n rheoli'r penderfyniad yma. Achos un o'r dadleuon yr oedd Cyngor Abertawe'n i'w wneud yn yr achos yna, dweud, wel, drychwch, da ni wedi gwneud y penderfyniad yma yn unol â dogfennau polisi sydd gynnon ni sydd yn dweud wrthon ni be wneud mewn achos o'r fath, achos oedd o'n ymwneud â, â gwerthu eiddo. A, ond dadl y Comisiynydd, ac mi oedd Comisiynydd, y Comisiynydd yn, yn llwyddiannus, fel y clywon ni gan Fleer a Siôn maes o law. Um, dadl y Comisiynydd oedd dweud, wel na, os edrychwch ar y, ar y polisïau yna, maen nhw yn llawer iawn rhy gyffredinol a dyn nhw ddim yn cynnig llawer o arweiniad ynglyn â beth ddylai'r penderfyniad terfynol fod. Mewn geiriau eraill, mae yna benderfyniad strategol pellach i'w wneud nad uh, a dydy'r ateb ddim yn amlwg uh, ynglyn â beth ddylid i'w wneud o'r dogfennau polisi yma sy'n eisoes yn bodoli. Ac felly dyna oedd sail penna'r tribiwnlys dros gasglu bod yna benderfyniad polisi'n cael ei wneud. Felly, hyn dwi'n awgrymu, os ydych chi rhwng dau feddwl ynglyn â ydy hwn yn benderfyniad polisi a'i peidio, gofynnwch i chi'n os na bolisi neu pholisïa sydd eisoes yn bod sydd neu sydd fwy neu lai yn dweud wrtha i sut i ymwneud â'r achos penodol yma. A po fwyaf o ddisgresiwn sydd yna, pan fyddwch chi'n gwneud y penderfyniad yna, yna y mwya tebygol ydy hi wrth i'r disgresiwn yna gynyddu ac wrth i'r polisi sydd eisoes yn bodoli ddweud llai a llai wrthych chi ynglyn â sut i ymwneud â'r achos penodol yna, yna'r mwya tebygol ydy hi a'ch bod chi yn gwneud penderfyniad polisi o'r newydd. Felly, cwestiwn ffeithiol fydd o, dwi'n credu, ydy o'n breuddwyd yn mynd i fod yn gwestiwn rhwydd mewn nifer o achosion. Ond dyna'r cwestiwn i ofyn, gofynnwch i chi'ch hunan, os ydych chi'n siŵr ydych chi'n ymwneud â phenderfyniad polisi, gofynnwch i chi'ch hun os yna ben bolisi sydd eisoes yn bod sydd yn rheoli'r penderfyniad yma, ac os nad oes yna, ac os oes gwir angen i chi wneud penderfyniad strategol o'r newydd ynglyn â'r ffordd i fynd, yna mae'n debygol iawn i fod o yn benderfyniad polisi ar gyfer dibenion y safonau. A'r rheol air ydy, os da chi ddim yn siŵr, yna mae'n well i chi fod yn geidwadol um, eich agwedd a phenderfynu y dylech chi geisio a chydymffurfio'r safonau beth bynnag, oherwydd does na ddim drwg wrth gwrs yn cael ei wneud, does na ddim byd anffodus uh, uh, uh, uh, yn digwydd os ydy rhywun yn o bosib falle yn mynd yn hellach na'r hyn yma'r safona yn gofyn, yn ei ofyn ohona ni. Um, does yna neb, mae'n annhebygol iawn a bydd rhywun yn cwyno eich bod chi wedi ystyried rhywbeth yn benderfyniad polisi pan nad oedd o. Ond mae hi'n llawer iawn mwy tebygol, wrth gwrs, a bydd yna rhywun yn cwyno os fethoch chi a sylweddoli fod rhywbeth yn benderfyniad polisi, um, fel y digwyddodd yn wir yn achos um, Abertawe. Felly, um, mi hoffwn i geisio symleiddio i ryw raddau y broses i chi drwy awgrymu y pedwar cam hanfodol, hyd y gwela i, ar gyfer sut mynd ati i geisio cydymffurfio â'r Safonau Llunio Polisi. Oherwydd dwi'n cyntaf i dderbyn, falle ei bod nhw uh, rhyw fymryn yn anelwi, falle bod yr her o geisio cydymffurfio â nhw uh, yn ymddangos mymryn yn, uh, yn fawr uh, ar y cychwyn cyntaf. Ond nid felly ydw i'n gweld pethau wedi mi uh, fod yn gweithio uh, â nhw am rai blynyddoedd. Mae yna, hyd y gwela i, mae yna bedwar cam hanfodol, uh, ac os dilynwch i'r rhain, yna mi ddylech chi fod mewn lle da. Y cam cyntaf, dyn ni wedi uh, ymwneud â hyn eisoes, ydy mae hi'n hanfodol gofyn. Hanfodol, oherwydd dyma lle mae'r rhan fwyaf, dwi'n credu, uh, uh, o bethau weithiau mynd o'i le. Mae'n hanfodol gofyn o'r cychwyn cyntaf, ydych chi yn gwneud penderfyniad polisi? Ydy'r hyn ydych chi yn ei wneud wrth ymwneud â'r dasg neu'r darn o waith penodol ydych chi'n ei wneud? Ydych chi uh, neu di'r sefydliad ydych chi yn gwneud uh, uh, gwaith ar ei ran, ydych chi yn gwneud penderfyniad polisi neu ydych chi ddim. Falle byddwch chi'n eich anfod i'n rhwydd iawn i ganfod nad ydych chi'n gwneud penderfyniad polisi, os felly, um, a ydych chi'n hyderus yn hynny o beth, na dyna, dyna ddiwedd y safona, safona llunio polisi hynny. Ond os ydych chi yn casglu, wel, mi yda ni'n ymwneud debygol iawn bod ni'n benderfyniad, bod ni'n gwneud penderfyniad polisi, yna uh, mae camau 2, 3 a 4 wedyn yn dilyn. Felly mae hwnna, dwi'n credu, ond mae'r cam cyntaf yma, falle'n rhywbeth sydd ddim wedi cael ei bwysleisio ddigon hyd yma wrth i ni uh, ddod i'r arfer a gweithio o'r safona. Mae'n hanfodol yn bod ni'n gofyn o'r, or cychwyn cyntaf y cwestiwn, ydy ni yn gwneud penderfyniad polisi a'i peidio? Gawn ni gymryd felly ein bod ni'n casglu, ein bod ni yn gwneud penderfyniad polisi, be da ni'n wneud nesaf? Yr ail gam hanfodol ydy cywain gwybodaeth. Cywain gwybodaeth. Wel, be'n union dwi'n olygu efo hynny? Tri chwestiwn yn syml, beth, pwy a pham. Beth, pwy a pham. Um, beth, mae rhaid i ni, cyn i ni ddechrau meddwl am asesu'r e, e, pennu'r effeithiau, asesu'r effeithiau, gweld beth i hyd a lled yr effeithiau. Mae rhaid i ni ddeall uh, yn well, yn enwedig os ydym ni yn gwneud y gwaith yma fel rhywun uh, falle o adran arall o fewn y sefydliad uh, ac yn um, gyfrifol am um, wneud y, y, y gwaith o gydymffurfio'r safonau uh, o'r newydd. Beth, pa ardal fydd yn cael ei effeithio gan y, y penderfyniad yma? Be di proffil ieithyddol yr ardal yna? E, am dall hyd fydd y, y polisi yma yn weithredol neu'n cael effaith? Os yna gyfreithiau neu, polis, neu bolisïau eraill sy'n berthnasol, falle bod y penderfyniad polisi yn un da ni'n gorfod i'w wneud, neu'n un da ni'n ystyried y da ni'n gorfod i'w wneud, oherwydd beth mae cyfreithiau neu bolisïau eraill yn ei ddatgan. Mi fydd hi'n bwysig hel rhain i gyd at ei gilydd a bod yn ymwybodol ohonyn nhw. Pwy ydy'r cwestiwn nesaf? Pwy fydd yn elwa o'r penderfyniad yma? Pwy fydd yn cael ei effeithio, un mae'n bositif neu'n andwyol, gan y, y, y, y, y penderfyniad polisi yma? Mae'n bwysig um, bod yn dryloyw a bod yn onest o'r cychwyn cyntaf ynglyn â phwy y ydy'r bobl uh, neu'r uh, mudiadau neu sefydliadau rheini. Ac yn ola, pam? Be di amcan neu amcanion y penderfyniad polisi? A pam, pam rwan? Pam nawr? Pam na fedrwn ni ddisgwyl rhyw chydig falle cyn gwneud y penderfyniad yma? Pam bod rhaid i ni wneud y penderfyniad yma uh, rwan hyn? Felly dyna chi yn fras yr, y, y tri chwestiwn i'w ofyn i chi'ch hunan wrth yy ymhellach am dai o gywain gwybodaeth, beth, pwy a pham. Cam tri, a dyma lle da ni yn dechrau'r gwaith mwy diddorol o ystyried yr effeithiau i hunan. A dyma'r cwestiwn dwi'n credu y, y, y dylien ni ofyn i ni'n hunain, oherwydd un cwestiwn sydd yn codi yn ymarferol weithiau ydy mae pobl yn dweud, wel, os rhaid i ni dynnu sylw at effeithiau ar y defnydd o'r Gymraeg, hyd yn oed os da ni'n credu bod hi'n eithriadol o anhebygol, bron yn amhosib y bydd yr effeithiau yna yn, yn digwydd. A'r ateb ydy na, dwi'n yn credu bod y safonau yn gofyn i chi ystyried effeithiau eithriadol annhebygol neu, neu gwbl amhosib. Y, y prawf dwi'n credu y bydde'r tribiwnlys ac yn sicr, a dydy'r pwynt yma ddim wedi cael ei benderfynu yn glir gan y tribiwnlys eto, ond dwi'n hyderus pe tasa'r tribiwnlys yn gorfod penderfynu hyn, ac yn sicr fi'n credu pe tasa'r uchel lys yn gorfod penderfynu hyn, yna'r trothwy dwi'n credu y bydde y, y llys neu'r tribiwnlys yn ei osod ydy, oes na bosibilrwydd realistig, realistic prospect yn Saesneg, oes na bosibilrwydd realistig y gallai'r penderfyniad effeithio ar gyfleoedd pobl i ddefnyddio'r Gymraeg a neu yr angen i beidio â thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na'r Saesneg. A mae'n bwysig pwysleisio hynny oherwydd weithiau mi gewch chi rai cyrff a sefydliadau yn dadlau yn gyfan gwbl anghywir yn y marn, fod 'na rhyw fath o drothwy o debygolrwydd. Hynny yw, mi fyddan nhw'n dweud, wel, does dim angen i ni ystyried na thynnu sylw at unrhyw effeithiau ar y Gymraeg, os nad ydy'n fwy tebygol na pheidio, y bydde'r effeithiau yna yn digwydd. Does 'na ddim unrhyw beth yn y mesur nac yn y rheoliadau i awgrymu fod y trothwy mor uchel â hynny. Ac heb fynd i uh, fanylu'n ormodol y bore yma, mae yna ddigon o gyfraith achos sy'n ymwneud â, chyfri, â deddfa tebyg, sydd yn rhan fwyaf ohonyn nhw'n y maes mewn fudo, mae'r rhain i ddweud, sydd yn ei gwneud ti'n ddigon clir, os nad ydy'r mesur yn neu'r ddeddf, yn, os nad ydy'n amlwg ar wyneb y mesur neu'r ddeddf, beth ydy'r trothwy neu'r prawf y dylai rhywun uh, i weithredu, yna dyma chi y, y, y prawf y, y, y byddai'r llys yn fwy atebygol o ddweud ydy'r troglu. Felly, uh, os oes y bosibilrwydd realistig, a dydy hwnnw ddim mor uchel a, a bod yn fodlon bod na y byddai na effeithiau tebygol. Cyn belled a bod na bosibilrwydd realistig y gallai'r penderfyniad effeithio ar y pethau yna, yna mi fydd angen i'r asesiad effaith ystyried yr effeithiau posibl hynny. A yr un peth, y, y, y, y sleid yn Saesneg uh, nesaf yn ormod o ysgrifen i, i, i fod y, y ddwy iaith ar yr un sleid. Yr prawf yma, realistic prospect, ac wedyn tynnu sylw at uh, beth fydde'r llys yn debygol o'i alw'n potential effects, nid likely effects, ond potential effects. Rwan ta, dyma lle dwi'n credu maes o law, a dwi'n derbyn wrth gwrs fod na flaenoriaethau eraill, ond maes o law, yr hyn yr hoffwn ni weld, ydy y safonau yn cael eu diwygio i wneud yn gliriach, fel sy'n digwydd yn y gyfraith amgylcheddol, beth yn union ydy'r math neu'r categorïau o effeithiau y dylen ni fod yn ei ystyried. Ond yn iffyg hynny ar hyn o bryd, dyma chi, dwi'n credu, ydy y prif, hyd y gwela i, y prif gategorïau o effeithiau y dylen ni uh, uh, uh, uh, uh, i ystyried uh, wrth i ni geisio uh, cyflawni cam 3. Yn sicr, da ni angen ystyried yr effeithiau ar nifer y siaradwyr Cymraeg, unai'n gyffredinol, ar draws Cymru, neu mewn un ardal, sector, broffesiwn neu grŵp penodol. Da ni angen ystyried unrhyw effeithiau posib ar drosglwyddiant y Gymraeg, hynny yw, yn benodol felly ar drosglwyddiant y Gymraeg yn y teulu. Ystyried yr effeithiau ar y Gymraeg yn y gweithle. y defnydd a wneir o wasanaethau Cymraeg, y defnydd cymdeithasol o'r Gymraeg, yr effeithiau ar ba mor weladwy ydy'r Gymraeg yn y gymdeithas. Mewn rhai achosion, fydd na ddim effeithiau posib o safbwynt rhai o'r categorïau yma, ac felly mi fydd hi'n ddigon rhwydd mewn rhai achosion dweud na, does dim angen i ni, yn amlwg fydd yna ddim effeithiau, ddwedwn ni, ar y Gymraeg yn y gweithle, oherwydd nid dyna'r math o benderfyniad ydan ni'n ei wneud. Uh, ond mae'n bwysig, er hynny, defnyddio hwn fel rhyw fath, dwi'n credu, o restr. Pe tasa rhywun yn defnyddio'r rhestr yma dwi'n ei chynnig i chi, mae'n anhebygol, dwi'n credu, y byddech chi'n hepgor rhyw fath o gategori, gategori neu fath o effaith wrth uh, uh, geisio uh, cyflawni cam 3. A mae'r rhestr yn parhau i'n pwysleisio. Um, dyma chi'r math, uh, uh, mathau eraill o effeithiau dwi'n credu y dylid i cynnwys ar wyneb y rheoliadau maes o law, ystyried effeithiau'r isadeiledd cymdeithasol, economaidd a diwylliannol cymunedau Cymraeg, effeithiau ar gyfleoedd i ddysgu'r Gymraeg, y defnydd sy'n cael ei wneud o'r Gymraeg yn y maes digidol a thechnolegol, ydy'ch penderfyniad polisi chi yn effeithio ar hynny? Uh, os na effeithio ar gyfleoedd i astudio drwy gyfrwng y Gymraeg, os na effeithio ar gynllunio ieithyddol o safbwynt y Gymraeg, os na effeithio ar ymdrechion i warchod a hyrwyddo'r Gymraeg. Felly, dwi'n cynnig hynny i chi, mi fydda yna eraill, dwi'n siŵr, yn anghytuno, mi fydda, dwi'n siŵr, e- eraill yn dweud falle mod i wedi hepgor rhywbeth pwysig o'r, o'r rhestr honno, ond hyd y gwela i, ar sail ymhrofiad i o weithio yn y maes yma, dyma i chi rhestr y byswn i'n ei chynnig i bobl um, pe tason nhw'n dod ata i yn dweud, wel, beth yn union ydy'r mathau o effeithiau posibl y dylen ni fod yn ystyried. Dyma chi'r rhestr y byswn i yn ei chynnig. Ac wedyn y cam hanfodol ola, cam pedwar, ydy gofyn, fedrwn ni newid y penderfyniad i gael effeithiau positif neu fwy o effeithiau positif ac oherwydd mae'n bosib wneud y ddau, mae, mae'n hanfodol wneud y ddau beth, ydy'n bosib newid y penderfyniad er mwyn osgoi neu leihau effeithiau andwyol ar gyfleoedd pobl i ddefnyddio'r Gymraeg a'r angen i beidio ffin y Gymraeg yn llai ffafriol na'r Saesneg. Ydy'n bosib i newid y penderfyniad yn y, yn y ffordd neu'r ffyrdd yna? Os ydy hi, gwych, yna mae rhaid i ni nodi wrth geisio cyflawni cam pedwar beth ydy'r uh, uh, uh, modd y gallen ni wneud hynny. Os nad ydy'n ni'n credu ei bod hi'n bosib newid y penderfyniad i gael effeithiau positif nac ychwaith er mwyn osgoi neu leihau'r effeithiau yndwyol, yna mae rhaid i ni egluro yn rhesymol ac yn ddigonol pam hynny. Mae hynny yn rhan hanfodol, dwi'n credu, o'r broses i'w dilyn. A dyna chi yr, yr, yr un testyn yn, yn Saesneg. Uh, ac felly, pa gwestiynau ddylen ni'n ofyn i ni'n hunan yn y cam yma? Beth yn union da ni'n olygu wrth uh, ofyn i ni'n hunan os na effeithiau positif y medrwn ni i hannog, os na effeithiau yndwyol y medrwn ni osgoi neu lleihau. A dyma chi dwi'n credu yr, y prif gwestiynau sydd angen i gofyn uh, wrth uh, ymwneud â cham pedwar. Cwestiwn cynta, cwestiwn amlwg falle, ond mae angen i ofyn o hyd yn oed pan da chi wedi cyrraedd y cam yma. Wedi i chi wneud yr holl waith yma o asesu'r effeithiau, ac falle bod y broses yna wedi amlygu effeithiau andwyol iawn ar y Gymraeg. Ar ddiwedd y broses yna, mi ddylech chi ofyn i chi'ch hunan os angen, os dal angen, gwneud y penderfyniad yma o gwbl. neu yden ni wedi canfod bod yr effeithiau mor andwyol o safbwynt y Gymraeg yna uh, uh, i bod i yn bwysicach falle uh, rhoi uh, mwy o sylw i'r effeithiau hynny na uh, amcan gwreiddiol y polisi. A os nad ydych chi'n credu bod angen mynd mor bell â hynny, yna mi allech chi ofyn i chi'ch hunan, a mi ddylech chi ofyn i chi'ch hunan, dylech chi weithredu'r penderfyniad yn gynt. Er enghraifft, os di'n benderfyniad sydd yn amlwg a effeithiau positif iawn o safbwynt y Gymraeg, ond di ddim yn glir pam eich bod chi'n oedi cyn gwneud y penderfyniad yna, yna un ffordd wrth gwrs o gael effeithiau mwy positif fyddai i uh, i wneud y penderfyniad yna ac i weithredu fo'n gynharach falle nag oeddech chi wedi fwriadu'n wreiddiol. Yn groes i hynny, a ddylech chi ohirio'r penderfyniad? Oes 'na effeithiau andwyol, falle, fydde'n llai mewn blynyddoedd i ddod, neu mewn misoedd i ddod, pe tasech chi'n gohirio'r penderfyniad? A fedrwch chi gyflawni'r un nod polisi mewn modd sydd yn fwy ffafriol, neu'n llai andwyol i'r Gymraeg? Mae hwnnw'n gwestiwn creiddiol yn cam pedwar. A fedrwch chi weithredu'r penderfyniad, neu a ddylech chi weithredu'r penderfyniad, mewn lleoliad arall? Mae hwnna o bosib yn yn yn gwestiwn perthnasol wrth wneud penderfyniadau yn y maes cynllunio, er enghraifft, ynglyn â lle ddylid lleoli tai newydd, uh, a fedrwn ni gael effeithiau llai andwyol ar y Gymraeg os yda ni yn symud, dwedwn ni, ugen o dai sydd angen eu codi mewn ardal benodol i uh, ran arall o'r ardal ymhono. Enghraifft ymarferol i chi o'r mathau gwestiwn uh, sydd yn gallu codi. Ddylech chi wneud penderfyniadau eraill yr un pryd? Fydde hi'n cael effeithiau mwy positif neu'n llai andwyol ar y Gymraeg pe fysa chi'n dod â cyfres o benderfyniadau sydd ar hyn o bryd yn digwydd ar wahân i'w gilydd, i'w gwneud nhw gyda'i gilydd? Allech chi ddefnyddio technoleg mewn rhyw ffordd i weithredu'r penderfyniad mewn modd sydd yn fwy ffafriol neu'n llai andwyol i'r Gymraeg? Oes yna gamau gwelliant? y dylech chi cymryd, os na gamau lliniaru y dylech chi um, i cymryd. Ac felly, os ewch chi drwy y pedwar cam yna, da ni wedi bod yn ei drafod, a, a mi neu eich atgoffa chi'n fras ohonyn nhw eto. Os ewch chi drwy cam 1, 2, 3 a 4 yn y modd yna, Mae hi'n hynod, hynod debygol, dwi'm yn dwi gwarantid os na byd yn, yn sicr yn y maes cyfraith a pholisi, ond mae'n hynod, hynod debygol hyd y gwela i, os dilynwch i'r pedwar cam yna, y byddwch chi yn uh, debygol iawn o gydymffurfio'r safonau. A mi nath Emyr drafod hefyd uh, uh, uh, a, a chyfeirio at y safonau ymgynghori. Ac mae rhain wrth gwrs yn safonau sydd ar wahân i'r yy yy ac yn ategu y safona y llunio polisi hunan. Maen nhw'n fath, neu maen nhw'n is-gategri os hoffwch chi, o'r safona llunio polisi uh, sydd yn ymwneud yn benaf pharatoi'r ddogfen ymgynghori. Os oes gynnwch chi ddogfen ymgynghori yng nghyngor i chi, fydde er mwyn sicrhau eich bod chi yn cydymffurfio â'r safonau hynny hefyd, sydd, mae'n rhaid i mi ddeud, yn safonau sydd yn ddiraml yn cael eu torri ledled Cymru. A, fy nghyngor i i chi fydde i fynd drwy gamau 1 i 4 y da ni wedi'u trafod wrth baratoi'r ddogfen ymgynghori hefyd. Felly, y broses yn fras fydde, os oes gynnoch chi benderfyniad lle mae'n ofynnol i chi, neu mi ydych chi'n penderfynu, beth bynnag, paratoi dogfen ymgynghori, mi fyswn i yn mynd drwy gamau un, dau, tri a phedwar wrth baratoi'r ddogfen ymgynghori, ac wedyn, pan fyddwch chi yn dod i wneud y penderfyniad wedi'r ymgynghoriad, mae angen mynd drwy gamau 1, 2, 3 a 4 eto yn y broses honno, ac os wnewch chi hynny, mae'n debygol iawn y bydd yna arferion da iawn yn cael eu sefydlu. Mae yn hanfodol gofyn cwestiynau penodol yn y ddogfen ymgynghori sy'n cyfateb i'r safonau ymgynghori, felly un ffordd rwydd iawn o gychwyn neu o, o, o gydymffurfio'r safonau yna'n rhannol ydy wneud yn siŵr eich bod chi'n gofyn cwestiynau penodol yn y ddogfen ymgynghori ar y diwedd. Um, sut allan ni wneud y penderfyniad yma i gael mwy o effeithiau positif ar y Gymraeg? Mi allech chi ddefnyddio fel dwi'n iaith y safonau yn agos iawn ac yn fanwl iawn uh, wrth um, uh, uh, ofyn y cwestiynau uh, hynny. Ac wedyn, wrth gadw cofnod Um, mi nes i sôn am hyn fel y drydedd brif her. Sut ydym ni yn cadw cofnod o'r hyn da ni'n neud? Sut ydym ni'n gwneud yn siŵr bod gennym ni dystiolaeth o'r broses ydym ni wedi i ddilyn wrth unrhyw gamau 1, 2, 3 a 4? Wel, mae rhaid i ni wneud hyn, wneud hyn beth bynnag, oherwydd fel na Emyr sôn, mae yna safonau eraill sydd yn ymwneud â chadw cofnod o'n prosesau ni sy'n ymwneud â'r, ar Gymraeg. Yng nghyngor cry i chi, um, uh, uh, o safbwynt cyfreithiol fydde, um, os ydy hi yn bosib i chi gadw cyfnod ysgrifenedig o gamau 1, 2, 3 a 4, mae hynny yn mynd i fod y peth gorau i wneud bob tro. Dwi'n llawn derbyn efallai fydd yna oherwydd pwysau gwaith ac ati, fydd hi ddim bob tro, yn enwedig falle efo penderfyniadau mwy bob dydd um, a llai strategol falle, fydd hi ddim bob tro yn bosib cael cyfnod ysgrifenedig clir o bopeth. Ond uh, wrth i uh, bwysigrwydd y penderfyniad gynyddu ac wrth i'r effeithiau posibl y penderfyniad gynyddu, mae'n mynd yn fwy fwy pwysig sicrhau fod yna gofnod ysgrifenedig. Does na'm rheola ynglyn â hyd a lled uh, pa mor fanwl sy'n rhaid i'r cofnod hwnnw fod. Mi fydd o'n amrywio yn ôl cymhlethdod um, yr achos. Ond pe tasa chi'n gofyn i mi, ac mae yna sawl un wedi gofyn i mi, wel, rhos rhyw syniad i mi o beth wyt ti'n feddwl sydd yn ddigonol uh, neu sydd yn ddisgwyliedig o safbwynt dangos cofnod o'r ffaith yn bod ni wedi ceisio cydymffurfio'r safonau. A cyngor bras iawn gorau fedra i roi i chi ydy, mi ddylech cofnod chi fod tua deg y cant o hyd y ddogfen sy'n cofnodi'r penderfyniad polisi i hun. Dwi yn pwysleisio yn syth, does na ddim rheol uh, hearnaidd yn hynny o beth, a di ddim o reidrwydd, falle yn rheol fydd yn gwneud synwyr i gydymffurfio â hi yn ei dilyn ym mhob achos, ond er enghraifft, os oes gynnwch chi ddogfen bolisi rhan tudalen sydd yn gwbl gyffredin y dyddiau yma yn egluro pam y dylid ad-drefnu ysgolion a bod yna effeithiau posibl yn dod o hynny ar y Gymraeg. Yna, mi fyswn i yn sicr yn disgwyl, a dwi'n credu y byse'n rhesymol i'r Comisiynydd ac i'r Tribiwnlys ddisgwyl, fod yna o fewn y 100 tudalen yna, fod yna o leia' rhyw ddeg tudalen o drafodaeth a dadansoddi o'r effeithiau posibl ar y Gymraeg a y gwaith sydd wedi cael ei wneud i geisio cyflawni y bedwar, y pedwar cam hanfodol da ni wedi drafod heddiw. Um, rhyw ganllaw bras iawn, fel dwi'n dweud, um, ar gyfer um, uh, fod o gymorth i chi wrth fodloni'ch hunan a'ch bod chi wedi gwneud digon, oherwydd y tebygolrwydd ydy, mwya' cymhleth ydy'r penderfyniad, yr hira fydd y ddogfen derfynol fydd yn yn ymwneud â'r penderfyniad ei hun, ac felly y tebygolrwydd ydy, mi fydd rhaid i chi wneud mwy i sicrhau eich bod chi wedi ymddwyn yn rhesymol ac yn gyfrannol yn unol â'r Safonau. Felly, i gloi, i ddod â'r pum prif darn o gyngor sydd gen i i chi at ei gilydd um, ar sail y drafodaeth yma. Um, cyngor rhif un, dehonglwch penderfyniad polisi yn eang. Cyngor rhif dau, gofynnwch i'ch hunan bob tro uh, os ydych chi'n yn siŵr ydy rhywbeth yn benderfyniad polisi a'i peidio. Oes 'na bolisi eisoes sy'n rheoli'r penderfyniad? Os nad oes 'na bolisi eisoes yn rheoli'r penderfyniad, mae'n debygol eich bod chi'n gwneud penderfyniad polisi. Dilynwch y pedwar cam hanfodol. Os ydych chi'n gorfod neu'n penderfynu paratoi dogfen ymgynghori, dilynwch yr un pedwar cam hanfodol ar gyfer y ddogfen ymgynghori, ac wedyn gwnewch y, dilynwch y pedwar cam hanfodol eto wrth wneud y penderfyniad. ac fel cofnod bras iawn o'r hyn sydd yn debygol o, o, o fod yn ddigonol, mi fyswn i'n anelu i sicrhau fod eich cofnod chi o'ch ymdrechion i uh, uh, gyd yn ffurfio chama 1, 2, 3 a 4 i fod o tua rhyw ddeg y cant o hyd y penderfyniad polisi i hun yn derfynol. A dwi'n mawr obeithio bod hynny wedi bod o ryw ffydd i chi. Diolch o galon i chi am wrando arni heddiw.